Mesihi doga dilegleri bilen tanyşlyk. Mesihiler üçin doga dileg köp dürli sebäplere görä möhümdir. Doga-dileg biziň kiçi göwnümizi we Hudaýa garaşylmamyzy görkezýär. Doga-dileg biziň Hudaý bilen gürleşýän söhbetimizdir. Doga-dileg biziň isleglerimizi we gorkularymyzy Hudaýa aýan edip, parahatlyk we rahatlyk tapmagyň usulydyr. Doga-dileg biziň zerurlyklarymyzy we haýyşlarymyzy Hudaýa ýetirmegiň bir usulydyr. Iň geň zat, Hudaý biziň dileglerimizi eşidýär we olara jogap berýär. Hudaýyň güýjüni durmuşymyzda we başgalaryň durmuşynda görmek islesek, biz doga-dileg etmelidiris. Doga-dileg arkaly Hudaýyň bardygyny duýup bileris we Onuň güýji arkaly üýtgäp bileris. Doga-dileg edip wagt geçirmek siziň durmuşyňyzy üýtgedýär. Doga-dileg etmekligiň belli bir aýratyn wagty ýok, ýöne köpler üçin gün başlamazdan öň Irden we günüň ahyrynda agşam doga-dileg etmek adaty bar. Şeýle hem, biz nahar iýmezden öň doga-dileg edýäris we çagalarymyz ýatmazdan öň doga-dileg edýäris. Ybadathana ýygnaklarynda birlikde doga-dileg edýäris. we käwagt diňe doga-dileg etmek üçin aýratyn ýygnaklarymyz bolýar. Doga-dileg etmek üçin ýörite dini dilimiz ýok, tersine, biz özümize iň amatly bolan dilde doga-dileg edýäris. Şeýle-de bolsa, Mukaddes Ruh suwa çümdürilmäni başdan geçirilen mesihiler hem özlerine düşünmeýän ruhy dilde doga-dileg edýärler. Bu Mukaddes Ruh tarapyndan ýörite dilegde ulanmak üçin berlen dil. Mesihileriň doga-dileg etmeli ýörite ýerleri ýok, şeýle hem biziň üçin doga-dileg etmeli hökmany fiziki ýagdaýymyz hem ýok. Käbir mesihler dyza çöküp, ellerini peseldýärler. Käbirleri dik durmak ýa-da ýöremek bilen doga-dileg edýärler. Doga-dileg edenimizde, biz diňe Ata, Ogul, Isa we Mukaddes Ruh bolan Hudaýa doga-dileg edýäris. Mukaddeslere ýa-da mukaddes adamlara doga-dileg etmeýäris. Bu kitapda siz Mukaddes Kitapdan alnan we doga-dileg edip boljak beýleki ýerlerden alnan dürli görnüşli doga-dilegleri tapyp bilersiňiz. Bu dogalaryň käbiri Zeburdan, käbiri bolsa Mukaddes Ýazgynyň beýleki bölümlerinden alnan. Bu dogalaryň käbiri doga-dileg bilen doly ýaşaýan beýleki mesihiler tarapyndan ýazylan. Olaryň sözleri size görelde bolup biler. Şeýle hem, öz sözlerimiz bilen doga-dileg edip, wagt geçirmek hem gowudyr. Diňe sözleri ýatdan okamakda aýratyn güýç ýok. Olar jadyly däl, Biz sözleri ýönekeý okasak, ýöne aýdanymyzda ýüregimizdäki manylary aňlatmasak, bu diňe biderek wagtymyzy ýitirmek bolýar. Bu dogalaryň hemmesi her gün dileg etmek hökman däl, ýöne her gün doga-dileg etmek üçin wagt sarp etmek gowy terbiýe bolup durýar. Biz size Rebbiň dogasyny Zebur ýa-da iki başga-da birnäçe dogalary saýlamagy maslahat berýäris. Siz öz sözleriňiz bilen hem doga-dileg etmelisiňiz. Şeýle hem her gün Nikeý ynanjyny ýatdan okamak gowudyr. Biz size Hudaýyň ak pata bermegini we dileg edýärkäňiz Onuň Özüni size has köp ýakyn etmegini dileýäris.